Kgalekgale bo go na le motsana Tsoko wa Bapedi mo bo go dulago lekgarijwana Tsoko leo e be le tsebiwago ka leina la Tselane gomme a dula le mmagwe gona fa motseng wo we go kilego gwa itemogelwa ka morago gore go na le lekgema gomme le kotsi kotsi ka kudu. Badudi ba mo motseng ba swanela ke go ka khudugela motsaneng wa kgauswi mošola wa noka gore ba bolokege. Gomme mmagotsalane a ra Tselane a re, A re sepele le rena re khudugele le batho ba mokhwi kua motseng wo le wo moswa. Tselane a re go kwa mmagwe a bolela a rialo, a gana a re, Nna nka se kgone go ya le wene kua motsaneng wole wa mošo wa noka. Mmagotselane a re, Gona ga go na molato, ke tlo re ga ke etla ke tlo go tlišetša dijo, ka go opelela košana ya sephiri yeo e lego gore o tlo re ga o lemoga gore ke nna, wa mpulela, ka tsena ka go fa dijo ka go mela morago motsaneng. Ba kwanela Seoetselane le mmagwe. Ka le le latelago, Mmago Tselane a tla tlišetše dijo, a fihla monyako a opela a re, Tselane wee, Tselane wee, Tselane wee, Tselane wee ngwana ke tla o mpulele o tle o tšee dijo. Tselane a bula hwetša e le mmagwe a mo fa dijo a thaba. Ga ne ka tšatši lewe le latelago Mmago Tselane ga a tlile a dutše a opela košana yeo e le gore Tselane o tlo mo kwa ka yona gore ke mmago. Ya ba lekgema le gona le, le mo sethokgeng kgaufsi le mo Tselane a ba šetše go ntshe. A thaetša a re, Ya, mosetsana wo nka kgono mo swara ga nka opela košana ye mmago a e opelago. Nka mo swara ka tloga tlala ga nka mo utswa. ya ba lekgema le a tla le batamela mo e ra ntaboleng yeo tselane a ba dulago ka gare ga yona le ya fihla le re tselane tselane tselane mpulele ngwanaka ka go lemoga ka pela tselane a lemoga gore ga se mmagwe a re sepela wena lekgema nka se go bulele ke ya go kwa swene a swene mama wa ka. Sepela tloga mo kgauswi le nna. Lekgema la boela morago mara mokgwa la se sepele le nyamme la ya la loga maano a maswi a go tlo ropeletša ngwanewe mosetsana tsoko yo a bitšwago Tselane. Ga le boa lekgema le boile le nwele maswi a le nwele lenapo la dinosi la fihla mowe lekgema lewe ga le boa la tla lentšu la lona le tšhentšhitše la re tshelane ngwanake tshelane ngwanake bolele o tlo tšitsa go ja tselane a sega lebile a thabile a e a hwetša gore ke mmago o tlile mo tlišetše dijo ga a bula a hwetša go le lekgema lekgema la mo swara la mo lahlela ka gare ga lesaka le be le rwele go marapo a go bola la tšhabela le yena dithabeng kgole kwa le bego le dula go gona ka tšatši le le latelago mmago tselane ga e tla mo motsaneng obe a fihla a re tselane we tselane we ngwanake a tla ba ke ga a bona lebati le bulegile ga a tsena ka gare ga ngwako o hloka tselane tselane ga a gona Magotselane a lla ka kudu a boela kua mošola wa noka mo setšhaba sa mo Tselane a šetšego gona se khudugetšego gona a ba botša gore o hlokile Tselane ga a sa le gona. Mo motsaneng bo go le lesogana tsoko leo e be e gore gore le be le na le pelo le sa tšhabe selo ba re ke Phuti ka leina. A rotogela kwa dithabeng a šala mehlala ya legema morago, a ya fihla mo e le gore legema le dula gona a hwetša le tlemme tselane. A tlemolla tselane, a topa letlapa la go fiša mo sebešong se e le gore legema be le goditše mollo. A botša tselane a re, A ke fetše go tlemolla mo o tšhabe. Tlemolla Tselane, Tselane a tšhaba, lekgema la ba bona, a foša lekgema ka tlapa la go fiša le a le topilego mo sebešong. Lekgema la ba šala morago la ba rekeiša mo le go swanetše gore le ba sware la wa lekgema la buša le lesaka le le la marapo a go bola. La tsoga la ba rekediša gape la wa gape mo le dithabeng la tokologela fase kwa dithabeng. Ba kgono tšhaba tselane le phuti ba fihla motsaneng woe setšhaba be se khudugetše gona. Ba dutše ba thabe setšhaba sa mo se dutše se thabetše bana bao ga ba fihla. Mme tselane a, a ya go mmagwe a fihla a kgopela mmagwe tshwarelo a re mma ke ya ke kgopela tshwarelo ke ga ke senke ke go thaetša. ka se nke ke go thaetša mmago Tselane a mo swarela a re ke ithutile gore re le ba bannyane re swanetše go thaetša batswadi ba rena ge ba re kgala. Ya ba gona go timelela ga lekgema go tloga tšatši leo se se wesa mosela wa seripa.